Sao dia zavatra efa nilaozan'ny toetr'andro izany fa izahay mpitandrina no ataoko hoe mitady raharaha ohatran'i Rainizafilemena sy manao izay hanahirana ny mpino fotsiny. Raha zavatra azo ihafiana, raha zavatra haitraitra ihany tsy aleo ve mijanona any an-trano mitsotsotra rehefa alahady? Sa zavatra tena ilaina ve ny fiangonana, ny fandehanana mankany am-piangonana? Ny valin-teniko dia tsotra, eny, tena ilaina ny mankany am-piangonana, na dia eo aza ny fandrosoana ara-teknolojia dia tena ilaina ny mankany am-piangonana. Raha nisy zavatra hafa azo nasolo an'izany dia natao izany fa ny fandrosoana ara-teknolojia sy ny firoboroboana eo amin'ny sehatry ny siansa amiko dia Natao ihany ireny hampiasaina ahafahan'ny Fiangonana mihodina kokoa sy mamonjy fanahy, eny fa na dia iray ihany aza, noho ny fisian'ny présence sur internet sy ny ohatr'izany, fa tena ilaina ny Fiangonana ary tsy misy mahasolo ny fandehanana mankany am-Piangonana. Io tahaka ny hoe mpilalao baolina kitra roa amby roapolo lahy. Tsy afaka makeny an-kianja intsony izy ireo, rehefa tsy afaka makeny an-kianja izy ireo dia N'inon'inona iantsoana ho azy aho fa tsy hilalao baolina kitra intsony izahay ary efa tsy lalaovina eny ambony kianja. Ohatr'izay koa ny fiangonana, ny ain-dehiben'ny fiangonana mihitsy no no voatsindrona raha toa ka tsy afaka mifanerasera intsony ny samy mpino. Ny Hebreo toko fahafolo andininy fahadimy amby roapolo dia miresaka an'izao, Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona, tahaka ny fanaon'ny sasany, satria fantatrareo fa efa atomotra ny andro dia mifananara, mifamporisihina hatrany. Ny andininy tahaka ireny dia toy ny varavarankely iray izay manilo ny amin'ny zava-nitranga ara-piarahamonina ho an'ireo olona izay nanoratan'ny mpanoratra ny Hebreo dia tsy inona ilay izy fa maro ireo olona izay namonjy ny fiaraha-miangona fa noho ny tsy fisian'ny fanantenana, noho ny fanamaivanana ny asam-pisoronana nataon'i Jesosy Kristy dia nitsahatra tsy namonjy an'izany fiaraha-miangona izany intsony izy ireo. Dia izay ny antony anoratany ny mpanoratra ny epistily ho an'ny Hebreo hoe, Andao isika hiverina amin'ny fototra mihitsy aloha, dia hoe, Inona moa no maha-zava-dehibe ny asa fisoronana nataon'i Jesosy Kristy teo ambony hazofijaliana? Ny antony nanoratany ny anio dia mba tena hampaherezana an'ireo mino izay toa nangahiahy vokatry ny fandaozan'ireo hafa izany. Fototra efatra lehibe izay maha izy azy ny Fiangonana mihitsy no mahatonga ny Fiangonana tsy maintsy mihaona, tsy maintsy mifandray, tsy maintsy mifanerasera, mifanandri-tava. Dia ireto izany. Ny iray voalohany indrindra aloha dia ny identité na ny maha izy azy ny Fiangonana mihitsy no mitaky an'izay fifaneraserana sy fifanatrehen-tava any am-piangonana izany. Ny fiangonana dia sarotra ny mamaritra azy. Ny tena mampanahirana mamaritra ny fiangonana dia ny reference ao andohan'ny olona matetika dia ilay trano mijoalajoala be sy ilay sy ilay fiangonana lehibe an'i Madagasikara, an'i Madagasikara. Fa ny fiangonana ato amin'ny soratra masina dia fitambaran'olona, fiombonam-piainan'olona izay izay samy mpino daholo izy ireo dia miombona Ray, miombona Zanaka na ny asam-panavotan'ny Zanaka ary fehezin'ny Fanahy Masina izany. Olona mitambatra izay miray aina, mifamatotra aina ny mpino, ny ny Fiangonana ato amin'ny Soratra Masina fa tsy ilay trano loatra akory. Sarotra ny mamaritra an'izany saingy misy kisarisary ampiasain'ny Soratra Masina izay azahoantsika an-tsaina ny tian'ny Soratra Masina ambara amin'ny Fiangonana. Ny sary voalohany izay ampiasain'ny Soratra Masina matetika dia ny Fiangonana amin'izao andron'ny Testamenta Vaovao izao dia tahaka ny Israely vaovao, ny vahoakan'i Israely, ny firenen'i Israely saingy amin'izao andro vaovao izao. Dia ny tiana ambara amin'izany dia izao hoe Misy mpitarika ao dia Mosesy sy Arona fa misy ihany koa loholona izay mampandeha ny isan-tarika ao anatin'izay firenena izay. Dia noho ny firahalahiana nisy teo amin'ny zanak'Israely izany, tahaka ny mpirahalahy mpirahalahy mihitsy moa izy ireo ara-bakiteny fa tena misy an'izay firaisana akaiky izay. Dia rehefa manota ny singan'olona iray ohatra na hoe te-hitoka-monina dia misy fiantraikany amin'ny Ary zanak'Israely iray manontolo izany hitantsika any amin'i Josoa toko fahafito, rehefa nanota i Akana dia ny zanak'Israely rehetra no mibaby ny faharesena. Fa hitantsika ihany koa fa ny zanak'Israely rehefa nobaboin'ny Babylonianina ny mpanjaka, ny mpanjaka Joiakina, dia toy ny tantely afa-drakitra izy ireo, nanjakan'ny adala, nanjakan'ny fahavalo, dia nitsahatra ny maha firenena azy ireo izany. Dia tahaka izay ny Fiangonana. Ny zavatra tsy mety ataon'ny mambra iray amin'ireo fiangonana ireo dia miantraika amin'ny mpikambana rehetra ara-panahy ihany koa izany. Fiangonana ihany koa dia kisarina amin'ny hoe trano velona. Efesianina toko faharoa andininy faharaika amby roapolo miresaka an'izay hoe, Na rafitra ao amin'i Jesosy Kristy nareo dia mitombo tsara mba ho tempoly masina, trano mitombo tsara ho tempoly masina. Tian'izany ambara dia izao hoe, ny fiangonana dia ohatran'ny trano, ny trano dia tsy maninona akory fa mifandray, mifampiankina ny singa rehetra izay mandrafitra an'izany trano izany. Ny kisary ampiasain'ny Efesianina toko faharoa moa dia izay hoe, Jesosy Kristy no no fehizoro, dia ny apostoly, ny mpaminany sy ny apostoly ireo no orim-bato na ataontsika hoe fondation izany dia ny Jiosy sy ny Jentilisa, izay sokajin'olona tsy hifandray mihitsy raha tsy noho ny nataon'i Jesosy Kristy teo ambony hazofijaliana, noho ny vokatry ny hazofijaliana dia mifandray ny sakay sy maso, dia ny Jiosy sy ny Jentilisa izany dia mitambatra ireo mandrafitra an'ilay trano, dia ilay trano maniry toy ny hazo, dia ao anatin'izay efitrano izay no misy ny Fanahy Masina. Raha misy mialangalana izany amin'ireo singa mandrafitra ny trano ireo, ohatra, ataontsika hoe tsy mipetraka tsara ny varavarankely na ny sasany izay ataontsika hoe biriky tsy mirafitra tsara dia mirodana ilay trano dia mandao ny Fanahy Masina. Izany no kisarisary ampiasain'ny Soratra Masina hanehoana an'ilay firaisana tanteraka misy eo amin'ny samy mpino. eo amin'ny ao amin'ny soratra masina izany, noho izany izay maha izy azy mpino izay mihitsy no tsy afaka ho saratsarahana fa ho rava ny maha fiangonana ny fiangonana, ho rava izay firohizan'aina izay, fifandrohizan'aina izay raha toa ka tsy mitsahatra tsy mankany am-piangonana intsony ny fiangonana. Ny iray faharoa dia ny fonction na ny andraikitra izay takiana amin'ny Fiangonana. Be dia be ny andraikitry ny Fiangonana fa ny iray fototra ary ataoko hoe ny iray voalohany amin'ireny dia ny Fiangonana dia natao hampitombo ny mpino. Efesiana toko fahaefatra andininy faha iraika ambin'ny folo sy ny manaraka miresaka an'izay hoe ao amin'ny Fiangonana no nanomezan'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana isan-karazany dia ireny fanomezam-pahasoavana ireny no miara miombona miasa Mampitombo ny mpino iray. Eritrereto izany hoe tsy afaka ny hitombo mihitsy ny Kristianina iray vao mino an'i Jesosy Kristy raha tsy mankany am-piangonana. Satria ny fiangonana no manana ny fahalalana, manana ny fiarovana an'izay aina vaovao teraka indray izay ary manana ihany koa ny fitaovana rehetra hampandrosoana an'izay olona izay, hatratry ny ohatry ny halehiben'i Kristy, ho masina sy ho tanteraka tahaka an'i Kristy. Izany ilay tanjona izany fa tsy hoe mino dia avela fotsiny eo. Ny Fiangonana tahaka ny vatana, izany hoe iray fa misy sampana maromaro ao izay manana fanomezam-pahasoavana isan-karazany dia ireo no natao hampitombo an'izay olona izay. Dia eritrereto hoe ny mpino iray izany dia ohatran'ny hoe tanana ihany izay mila ny maso hijery, izay mila ny sofina hihaino, izay mila ny tongotra hamindra fa raha tsy izany dia hijaly iny tanana iny raha tsy manana ny iray amin'ireo izay nitanisaiko teo ireo izany. Fa ilay tanana iny koa dia ilain'ny hafa ihany koa iny, ohatra ilain'ny vava sy ny vavony iny mba hampakatra sakafo any am-bava sy any an-kibo. Dia izay izany hoe ny mpino iray dia ilain'ny hafa fa mila ny hafa ihany koa. Dia raha ohatra ianao mieritreritra hoe aa izaho afaka mandeha irery, izaho afaka mampandroso ny tenako irery dia tsy mbola azonao tsara ny tena antony namonjen'Andriamanitra anao. Tsy mbola azonao tsara ny fiangonana izay nandatsahan'i Jesosy Kristy ny rany teo ambony hazofijaliana. Mila mibebaka ianao dia mila miverina amin'ny hoe inona marina moa no lazain'ny Soratra Masina momba ny fiangonana. Ny ray fahatelo dia ny iraka nampanaovina ny fiangonana mihitsy na ny mission hozy isika dia mitaky an'izay fiarahana izay. Ny mission ny fiangonana araka ny Matio toko fahavalo amby roapolo andininy fahasivy ambin'ny folo sy manaraka dia Ampino ny olona iray fa rehefa mino ny olona dia atao batisa sy ampianarina hitandrina izay rehetra nandidian'ny Tompo azy. Tsy vitan'ny olona iray izany fa miara misalahy. Misy fomba fiteny amin'ny teny anglisy manao izay hoe it takes a village or it takes a whole village to raise a child. Tian'izany ambara dia izao hoe ny tanàna iray manontolo no miara misalahy mampandroso, mampitombo ny manabe ny zazakely iray izany fa tsy vitan'ny olon-tokana akory io. Amin'izao fotoana izao moa izy efa hafa indray ny fomba fitaizantsika fa marina foana izay amin'ny lafiny iray hoe zavatra natao iraisana ilay mitaiza zaza fa marina ara-panahy izany indrindra indrindra. Isika dia natao hifanome tanana hanabe ny olona iray. ho tonga tahaka an'i Kristy ara-panahy. Tiany izany ambara dia tena fahotana mahafaty mihitsy no ataon'ny olona iray izay manao batisa olona iray dia tsy mampiditra azy ho ivon'ny ho isan'ny fiangonana. Fa ny antony ampanaovana batisa ny olona iray dia atonga azy tena hiaraka amin'ny fiangonana an-toerana iray dia fiangonana io no hikolokolo azy atonga azy ho lehibe. Noho izany, raha mitory ny Filazantsara isika, dia eritrereto foana ny hampidirana an'izay olona izay ao amin'ny Fiangonana iray, hatao batisa, ary izay Fiangonana izay no hampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidian'i Jesosy Kristy azy. Noho izany, raha Fiangonana tsy mampianatra soratra masina, raha Fiangonana tsy miraharaha anao na manota ianao na tsy manota, dia eritreretiko hoe tsy tena Fiangonana araka ny soratra masina izany, fa Fiangonana iray dia tena manao ny ainy tsy ho zavatra mihitsy Atonga ny mpino tsirairay avy tena hanaraka an'izay lazain'i Jesosy Kristy rehetra rehetra, tsy hoe zavatra iray na roa amin'izay nambaran'i Kristy ihany fa zavatra rehetra nambaran'i Kristy dia tanterahana daholo. Ny fahefatra farany dia ny maha zava-dehibe ny mankany am-piangonana dia ny. vocation na ny antso ny fiangonana mihitsy. Fiangonana, Petera voalohany toko faha roa andininy faha sivy ohatra dia nantsoina hilaza ny hatsaran'Andriamanitra any amin'ny jentilisa. Marina fa isika tsirairay avy dia afaka midera an'Andriamanitra any an-trano any. Fa ilay Andriamanitra tompointsika dia ilay Andriamanitra telo izay iray dia natao mba Hiseho izay mahatelo izay iray azy izay any amin'ny jentilisa, any amin'olona izay mbola tsy mino Azy. Andriamanitra telo izay iray dia misy firaisana ao anatin'ny fahasamihafana ao. Ary ny zavatra rehetra noharian'Andriamanitra dia nasiany ny dian-tanany izay mahatelo izay iray maha samihafa azy izay, izay hamaroana ao anatin'ny fahasamihafana izay, ao anatin'ny firaisana izay. Izany hoe Andriamanitry ny karazana Andriamanitra, am Andriamanitry ny fahasamihafana Andriamanitra, noho izany isika Fiangonana miara mifampitantana, manandra-tanana, midera an' Andriamanitra, miara mifampitantana, miara miankohoka, mitsaoka an' Andriamanitra, ilay fahasamihafana eo anivon' ny Fiangonana io mihitsy no milaza ny fahatsaran' Andriamanitra. Izany hoe samy hafa sokajy ny taona ao dia samy hafa firenena, samy hafa fiteny, samy hafa na dia ny sata eny anivon'ny fiarahamonina aza. Izay rehetra izay no mitambatra no maneho an-tsary ny fahatsaran'Andriamanitra amin'izay Andriamanitra iray nefa telo izay. Noho izany Ny Fiangonana no hany fitaovana tsara indrindra pelatanan'Andriamanitra anehoany an'izay mahatelo izay iray Azy izay, maha iray Azy izay, fa indrindra indrindra ihany koa dia mahatelo Azy. Noho izany mety mbola hisisika ihany ianao hiteny hoe, ah, ka ny Fiangonana anie mandreraka e, ny Fiangonana anie tena, tena manahirana e. Marina izany tena manahirana ny Fiangonana, fa izany akory tsy midika hoe tokony havela eo. Fiangonana dia tahaka ny fifandraisan'ny olombelona rehetra, misy zavatra manahirana ao fa misy zavatra tsy maintsy karakaraina sy tsy maintsy vahana ao mba hampandroso an'ilay fiombonana. Raha hitanao izay eo anivon'ny fiangonana dia tena fiangonana ilay fiangonana fa raha fiangonana tanteraka izy dia mampanahy hoe sao dia mba tsy fiangonana intsony ilay fiangonana. Mitady didy izao hoe ilay ratsy dia hampiasa iray voalohany indrindra hoe ny akamontsika nandritra an'ity coronavirus ity izay mijanona tany an-trano foana rehefa alahady fa indrindra indrindra ihany koa hampiseho amintsika ireo lafy ratsy ny fiangonana rehetra hahatonga antsika alaina tsy ho any am-piangonana. Noho izany tena Dia ezaho izay handresena an'izay a! Dia katsaho mandrakariva izay hampandroso an'izay fiombonam-po, fiombonam-panatanteraka eo anivon'ny Fiangonana izay. Ary aza mieritreritra foana hoe ny antony ankanesako any am-piangonana dia satria mahafinaritra ny toriteny any a, satria tsara be ny tranonao any, tsia, ny antony ankanesanao any am-piangonana dia ianao mizara fiainana amin'ny hafa ary ny hafa mizara fiainana aminao. Raha tsy mahazo an'izay fifampizarana izay ianao anivon'ny fiangonana iray dia tokony hametra-panontaniana ianao hoe sao dia tsy sitrapon' Andriamanitra ary aho ny andehanako amin'ity fiangonana ity. Misaotra an'Andriamanitra isika nandatsaka ny rany ho an'ny fiangonana hahatonga antsika tena olom-baovao, firenena vaovao manompo an'Andriamanitra ary ho avy ny fotoana hahatonga antsika rehetra tena hidera an'Andriamanitra tsy misy disadisa intsony miaraka araka ny vision izay hitan'ny mpanoratra ny Apokalypsy hoe nahita firenena maro izy miakanjo akanjo fotsy dia miteny amin'ny fiteny isan-karazany, miteny amin'ny fomba isan-karazany sy ny foko isan-karazany no manoloana ny seza fiandrianan'Andriamanitra, mitsaoka an'Andriamanitra, midera an'Andriamanitra andro aman'alina. Ho tanteraka amintsika anie izany teny izany, ho an'Andriamanitra ry ihany ny voninahitra. Amen.